कहू तऽ अखनी कोन उमरे भेलै ओकरा ई सब करै लए उहे तऽ हम अहाँके कहै छी से देखियौ अतबे उमेर के आ की से की करे है कतऽ गेल छली दूध लाबऽ नीचे रख अस्थिर से हरेते दूध कतऽ से लौलिए दूध

लिअ कनिया दीदी रे एकटा बात बुझल अहाँके नहीं तो ओ प्रियंका नहीं है हाँ तेरा बारे में अहाँके कुछो नहीं बुझल है नहीं बुझल है कथी हम्म, दूर जाओ गामे में रहे छी ओतबो बात अहाँके नहीं बुझल है हम्म, गाम में रहे छी तो कथी हम वएह देखने घुरे छी के की करे छै कि रहे छी अपन काम में तहिया ओ कहै छी बैसू अपन कहू ना की बात है ये सुनै छियै प्रियंका दिया से चक्कर तक्कर चलै है लड़का जोड़िए तो हमरा तो नहीं बुझाई छै एहन हम साँचे कहै छी अहाँके हमरा पर नहि विश्वास होइए हम ओहने ककरो कहि सकै छियै अहाँ देखलियै ओकरा से एहन बजै छियै हँ ये दीदी उ ऊपर से ओहन सोझ बुझाइये तते उ तर से नहि सोझ हय बुझलियै ओतबे उ खराप हय गै बा हमरा थाए नहि छलैयै साँच्चे नहि कहै छी कहू तऽ अखनी कोन उमरे भेलै ओकरा ई सब करै लए उहे तऽ हम अहाँके कहै छी

हँ ये दीदी उहे तऽ हम कहै छी देखियौ अपने ही केहन देखे में आ रहे ही केहन कर खोंठा जोड़े ओ हमरा थाहे ने छलैया ए। सच्चे नी कहै छी अपन जिंदगी बर्बाद कर लेलकै कह तऽ आब किया ने गेलियै की करते नहि करते हम तऽ आब ओतबे था छलै तऽ उहे बात अहाँके हम कहलियै कहलियै हँ। कहि दै छी दीदी के था भए जेतै अति बेर भऽ गेलै चायो नहि बना कऽ देलकै आइ दूध लए गेल है दूधे लेबै है एखन तक कथी करऽ लगलै कतनो सिखेबै तऽ ई सिखेवाली नहि हेतै कतौ बतकामे लागि गेल

तू तू लाभ नीचे रख अस्थिर से हरेते दूध कतऽ से लौलिए दूध ऊ दीदी घरे से अच्छा दीदी के घर कते दूर है वो आदमी वो तो इनार पर कते टाइम लगे है जाइले दू चार मिनट लगे आ तोरा दूध लऽ कऽ अबै में कते टाइम लगे भर खरे ते गेबे कल छलिए भरखरे गेल छली हम सुति के उठलिए अहर पहर तकै छी जे चाय बनेते हैं आ तू ई एक घंटा पर जेलिए दूध लऽ कऽ कथी करै छलिए साँप सुनि गेलो दूध देती तब ना भौजी के गाय तो छः बजे भोर में लग जाए कथी के हाँ ओकर भ- गाय लथार मारि देलकै नहि दूह दै छलै आइ लेट से लगलै कते छानलकै तब ले ले बहुते बहाना बना ले ले आप जल्दी से जाकर चाय बना जा होते हम नहीं बुझे छी तोरा किला लेट लगले ये ते बैठ कर गप लड़बैत

अहाँ देखै छियै हम अखने कुमारे छियै आ ओकरा हम बियाह करा दिए अहाँ कुमारे छियै तऽ अहाँ नीक छियै बुझलियै आ ओ जे यऽ ने बहुते एना ओना करैया एना ओना कथी एना ओना करे है? साफ साफ कहू ना हो अहाँके भाय जे यऽ ने हाँ ओकरा चक्कर चलैया चक्कर चले है हँ की बजे से अहाँ ई बात बजे हम आइ तक नहि देखलियै ओना हम्म, सौंसे टोर हल्ला भऽ गेलै अहाँके कान में अखनी तक खबर तक नहीं गेल यऽ के है से केकर संगे चक्कर चलि रहल है के रहते अपने गाम के एकटा जे हिटलर भी जोखा जे करना घुरैया ना ओ टिकटॉक सिकटॉक बनेना फुरैया चारू बगल के ओ नामो तऽ कहू कम से कम अपना गाम में सबसे बड़का हिरोनी जोखा बन के के घूमल फुरैया केकरा दे अहाँ कहीं प्रियंका दिया तऽ नहि कहै छियै हाँ वह ये आनत ओकरे आनत अहाँ के भय उठा के घर में भौजी हमरा तऽ कहियो नहि एना बुझेले अहाँ झूठ बाजै छियै ने हमरा साथ हम झूठ बोल सकै छी अहाँ के साथ अहाँ जा के पूछब गाम घर में अपने पता चल जात अहाँ तो वैसन पर ध्यान नहीं दे छे जे पता चलत हमर भाई की करे या गमे में चुप तो हुआ छे तो कुछ नहीं करते oh, no! अहाँ के हमरा बात पर विश्वास नहीं है ना तो अहाँ अपने भैया से जाकर पूछ लियो देखो भौजी एहन मजाक नहीं करा के चाहे हमर भाई नहीं है वहन एहन मजाक नहीं करे छी हम अहाँ अपन भाई के दुई झापट मारब ना तो अपने उगल देत सब बात की करे छी गई का अहाँ तो हमरा टेंशने में डाल देली जाउ जाउ पूछू पहिने ने तन घर बर्बाद भए जाय बाप रे बाप ये प्रियंका बुआ छेनी आवा हाँ भौजी कथी भेल सुनू ना कहू ना बैसू ना तब ना कहब बैठे छी भौजी कहू ना कथी कहै छियै आइ काल्हि बड़ सजि धजि कऽ रहै छियै की बात है ये भौजी कथी कहू हम आब छौरी छेहर छियै तऽ सजबै धजबै नहि तऽ केना होतै हम्म, तब आइ काल्हि अहाँके खूब आगू पाछू लागल रहैए लोकसभ के आगू पाछू लगे है भौजी हमरा थाहो नहीं है हाँ हाँ अहू हमरा से छुपाबै छी से नहीं हम बुझै छियै हम नहीं कुछो सब छुपाबै छी भौजी अहाँ से भौजिया तऽ है कहिए देबै तऽ की भऽ जायत कोनो बात रहती तब ने कह देती अहाँ के कोनो बाते नहीं तो कथी कहू हाँ हाँ हम सब कुछ जानै छी भौजी एना झूठ फूट के हम- हमरा ला नहीं कहू बिना काम के हम कुछो नहीं करने छी